Aw leti hian puff sleeve off shoulder a ban lak dan kha kan lo ti leh dawn ang a a hmaiin off shoulder tih dan tak kha kan sawi tawh a amaherawhchu chu a ban lak dan kha hei ti hian kan han cut a a measurement vel kha chu a ngai ang tho khan kan ti a a cut dan chu kan hriat vek tawh tho kha tikhian kan han cut tete a chuanin. umm nge ti khian maw a hma a hma tur ang a nih chu chuan -- Tunah khian ti hian ka draw leh phawt ang a, kan chehthlak tur lai kha maw? A chhan chu tun laiah chuanin ih off shoulder ni tho si khanin ih hetah zau deuha biakinah te pawh hak an duh avang khan zau deuha ahh khitia kan katthlak vek kha chuanin dar zawng zawng a lang ta, khami ni vang khan zim deuh hlek pawn a tih theih ta tuna ka kat dan khi han en nulah khi. ka ziah dan khi i nen phawt anga kan uluk mai sia maw tikhian khi tlema zau deuh a duh chuan khi tikhian a tih theih a mahse a zim deuh hlek a in tih duh pawn a zim in a tih theih ta. Muangfan raih in cut tan i chu maw ti khian khian cut thla a chuan khi Khitianga cut deuh tho si khanin a hma a hma khi chu tikhian kan cut thla ta a hnung khi chu khitiang thoa cut khan mahse a hnung a hnung khi chu hei a hnung tur pangai ang khan zau deuh lo khan a tih theih a amarawh chu a hnung leh hma kha a inang tur pawn a tih theih a ni chu khi tikhian a hma tur chu lo ni phawt a a hnung kha chu khitiang tho khian mahse a nghawng zau deuh lovin ahh a chung daih ah khianin i cut leh ang aw. Tikhian a lo ni ta khi te het atang khian khi ka tia ka tih chho ah khian tian a ban a awm dawn ta khi tah khian a ban kan zawm dawn a ni chu chuan a thenkhat te erawh chu khi aia zim deuh pawh khian in hetah kan kan rawn tih-- ih a katna het a hnai deuh hlek ka rawn ti lo khan khi a aizau ka ti na nih chu ih tlem in kan va ti zau ang a a zak kha maw tikhian khi in hrethiam mai em kan la sawn ta chuan a ban tur tuna hian kan kat leh dawn a ni maw ka awm a na a. a ban khi seven in kan la a chuanin a sei zawng khi chu duh zat zat in an ti thei seven in kan la ka tih khi a awmzia ah chuanin ihh a measurement kan lak dan. Khami a zir khanin ban seven tur ang khan a awm a dar sawm pali a awm sawmthum paruk chuan a ban bul sawm pathum eh sawm pahnih leh chanve sawm pathum ang vel a nih khan tikhian a zak hi seven in ka la ta. An awm a zir te, an ban bula zir khan khami measurement lak dan leh a cut dan pangngai taka chu a zak cut dan te kha chu video hmasa kan siam vek tawh kha maw kha kha in lo en mai ang a chuan thenkhat hi kan la hriat loh chu video ka siam tawh hi i hei min lo siam tih hi in rawn awm nual a in hrethiam lo deuh maw ni aw ka tihna chu ih-- Keima channel ah khan in DP Colony tih ah khan in lut ang ah chuan videos tih kha lo awm a ni. Videos tih kha in hmet ang a khatah khan in video kha tam deuh kha a lo in tlar thla put a kha ka in scroll zel ang a khatah khan eng eng nge in duh ang kha ka lo siam tawh teh khatiang anga awm kha chuan in ih rawn request nawn rawn request nawn loh khan in ti khan a tih theih a nih chu khi ti khian a bang kan la zo a khi a vuah dan chu chuan helai a ban helai chho kha a dar hetia va tih phei loh khanin a ban khi helai a dar eh helai a dar kuala ihh kan rin tur kha a dar heta va phei tur ang kha a awm tak loh avangin a ban khi tikhian a ban bu lenglo khi khi tikhian elastic ten-- Tihian an ṭhuia a nih loh pawn khawl laiin an ṭhuia an pawt chhuar ta, kha gathers ang khan chuan elastic te pawh an vuah ta, khi tikhian a dar angah an hmang nghal ta maw? Khi mi khi rawn request kha inawm nual avangin ka rawn siam leh a nih chu khi tikhian vuah dan tur chu inhre mai anga khi.

Tikhian khi a hnung leh hma kha chu a zak kha cut dan a in an reng kha aw a pangai nen khi tikhian khian a lo awm dawn ta ni chu maw an hrethiam em aw. khi a pawh chhuar tikhian kan duh chuan kan pawt chhuar thei a chuan khimi khi chhuar tam deuh hlek a in duh chuanin a bana khi ihh a zaka khi ihh a ban a ban heta a zak ehh seven a kan tih pawh kha eight eight eight and half deuhin thuk deuhin in zu lang a maw.